Gaafii dansa. Laal jechini haa ju'u kun yeroo afaan islaamaati deebisan adeemsa fuudhaa ka gurbaa fi abbaan intaloo intaloo irra raawwatan eenyu irratti? Intaloo irratti. Dhugaa dubbachuuf ustaaz naan galle. Laal fakkeenyaaf anaas siin ja'a yaa tamaam qananii tiyya sii kanne atis yoo na jalaa jette hoggaas qeebaladhe adeemsi anaa fi ati isii irra raawwanne kun siif godha isii jaartii te. Adeemsa kanaatu ni haaja. Waa naan galle yaa boo. Laal jechuun tamaam anaatu atiin siin jaa. Yaa sheekh tamaam ani intala tiyya sii kannee. Qeebaladhe sirra haaji. Qeebaladhe. Maal abbaa keetii qeebalta intala tee tanaa kannite kaa. Balaan si haa qeebaltuu boo intala tiyya boo. Haayi dafi dafi dafi hiiki hiiki hijii dafi. Hiiki dafi boo hiiki hiiki. Wallahi numaan hin hiikne hayyee. Allahu saa numaan cabe. Ani akka sii galuufiin taphaan sii hime malee intala tiyya sii kennuu barbaadeetii miti. Ustaaz. Akkuma atuu reefu tiweeriin nu qarastetti nikaa goredhe an piraaktiisiidhaan kun ragaa uummata kana duratti akkasiimi. Akkas. Barnoonni piraaktiisiin yeroo ta'e namaaf ta'e hawaa tiwoorii danda'u. Hawaa warra arrii hojii fidu sinaa godhu. Amiin.

Aan keessatti hin jiru gattaayi. Dhagahi boo. Heekhi. Ni hiikta moo ni hiiktuun jee gurbaa amma. Ustaaz hiikaa rabbiin ni jaalata. Tanaan dhufte. Hundi keessanuu dhageeffadhaa. Waa'ee hiikaatiin isin qaraasisa. Rabbiin jibbullee hiikuun haalaali. Gurra si calawu gurbaa. Akka shari'aa islaamaatti yeroo jaartii kana kijaan na dhagahi. Yaa qananii. Ansi hiike. Isinii galee? Haya shekh tamam defi akkan ani amma ijii kana ijii hiiki yokan ni hidhamta. Tajwiidaan yaa qanani an si hiike iji. An qananii tiyya numaan hin hiikne kaa. Na fuudhii na hidhi yoo feete. Diddee mi? Eessa na geessite? Ya seetooch mabtiin si geessa.

Baaxil taanaan immoo wan- nam- namtichi jecha baaxil dubbate sun maaliif sheeka guddaa ummanni kabaja jala deemu hin taane qeebaluu dhabuun dirqama jechuudha. Diduun dirqama jechuudha. Maaliif nuti musliimni haqa cinaa dhaabbanna malee baaxil cinaa hin dhaabbannu jechuudha. Nama cinaa hin dhaabbannu jechuudha. Musliimni haqa cinaa dhaabbata malee nama cinaa hin dhaabbatu. Maaliif Haqa taanaan namni ati tuffattu, namni ati naa gadi jettee yaaddu ha dubbate dubbiin isaa sun haqa taanaan qeebaluun maali? Dirqamaa jechuudha. Yookaan kibrii qabdaa jedhama jechuudha. Maali kibrii jechuun hiikkaansi? Baxlul haqqi wa ghamxun naas. Nama xiqqeeffatanii yookaan nama tuffatanii haqa diduudha jechuudha. Nama tuffachuu haqa diduu fakkeenyaaf nama ati anaa gaditti yaaddu sadarkaadhaan yookaan maallaqaan yookaan umriin dhufee haqa si hima wanni kun akkasii misirrii miti akkana siin ja'a isa kana kana tuffattee ababoodeen kun maal beekaa meettee yoo diddee kibrii qabdaa jechuu igoo ennaan jechuu karaa biraatiin igoo si keessa jiraa jechuu namni onnee isaa keessa waa xiqqashu hammam xaafii irra xiqqoo jiru man kaana fi qalbii misqaala darratti min alkibr laa yadkhulu aljanna jannata hin seenuu jee jechuun nabii keenya sa'a sallam kibriin badduudha jechuu boona jedhaniin kibriin badduu kanaafuu haqa bakka agarretti bira dabruu hin qabnu fudhachuu qabda maaliif hayni sun kaati si faalleessuu taanaan dirqama liqimsuun jechuu fudhattee dura dhaabbachuun dhorkaadha jechuu sheekaa haa ta'u haajii ati kabajjii abbaa qabeenyaa teettee wissaa futee dura ceetu sun haa ta'u Baaqil dubbannaan diduu qabdaa jechuudha. Yookaanoo ati nama cinaa dhaabbattee haqa cinaan dhaabbanne jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.